E Kahjorgel meresé nos interes i apresio den diferente aspekto. Na e aspekto musikal di nos folklor, El a kontribuí den forma importante den krea momentonan ameno tanto den siudat komo tambe den distritonan. E ta un instrumento di prueba pa diferente ritmo i el a hunga un ròl importante den konservá nos músika. Ta parse, manera ku tempu a para ketu, Ora nos scucha con e cahiorgel ta sona similar na loke el a sona mas cu shen aña pasá, e cahiorgel ta indiscutiblemente un di e pilarnan di nos folklor. E funcion original di e asina yamá piano di caya aki tabata pa toca riba caya i gana pan di cada dia. Cu esepcion di ehemplarnan cu por tin na Berlin, Alemania, Mayoria kahiorgel na Europa i Merka ta piesanan di museo òf nan ta den man di kolekshonistanan. Den Karibe, Aruba i Kòrsou ta pará komo úniko sitionan kaminda e kultura di kahiorgel ta floresé ainda. Ta bisá ku nos kahiorgel a kuminsá funshoná komo instrumento di kaya relativamente lat. No ta straño skucha su tononan ora barkunan krusero mara na nos wafnan. Nos kahiòrgel a influensiá i sirbi hopi faseta di e alegria di bida di nos poblashon. Na Kòrsou e tabata presente na fiestanan di boutismo, promé komunion, kasamentu i hasi mentiaña. Bo por bisa práktikamente tur tur siman tabata tin hopi fiesta di kayor. Na Aruba tampoco el a falta den actividadnan social di e índole aki. Si no sua bon, anke e no ta cha aki, pero te ta cultura di Aruba. Pasobra antepasadonan ta hopi toca, ta hopi gusta y nan a keda cune y nan a keda mantene te awoki. Imagina awe el a kuminsá di Alemania, el a pasa bin p'e paisnan Spaña kesei nan, despues Benezuela i awor ke nan práktikamente e úniko lugá riba mundu ku tene ta Aruba. E dominashon usual di e Kahyorgel na Aruba i Kòrsou por kousa konfushon ya ku e instrumento akí no tin nada di haber ku un òrgel, sino mas bien ku un silenderpiano. E denominacion inadecua aki ta deriva probablemente di e periodo caminda tabatin masha poco diferencia entre e draaiorgel clasico y e cilinderpiano. E draaiorgel, manera esun Hulandes, ta produci su sonido a traves di e pipanan tradicional di un orgel. E silinder piano ta produsí sonido ora un martiu dal riba e kuerdanan di piano atraves di un mekanismo interno. Sinembargo, ta manehá tur dos instrumento usando un manigeta, e man di e kaha di òrgel. E uso di e silinder musikal den instrumentonan mekániko, Ta bai bek te siglo dieseis na Europa oksidental i for dje tempu ei su desaroyo a sigui perfekshoná. Tin dos teoria riba surgimentu di e kahiorgel i kon el a yega te aki. E promé teoria ta indiká ku surgimentu di e silender piano ta data di aña dies ocho sero sinku i ta referí na Joseph Hicks di Bristol, Inglatera. E di dos teoria i esun mas popular ta ku historia di e kahiòrgel ta kuminsá na aña dies ocho kuarenta i dos na Alemania. Ora inventá pa un meneer Andreas Ruth. Y ya, di e tempu ei, despues di esnan el a pasa pa Italia ku Spaña ku e lugarnan y dor di e fluho ku ta tin pa Latina America y despues Aruba a bin kai na Remarca tambe. Echo ta ku pa fin di siglo diesnuebe mayoria di cajiorgelnan ta di origen italiano. Sa aña diesnuebe seru ocho mi ta kalkulá mas o menos. Jeffy de Veer ta ta e persona ta ta enkargá ki kai òrgan nan for Italia. Anto mayoria dje kansi ta ta bai Kòrsou bai pone pies riba kas spròk. Rònt di aña dies ocho ochenta e hóben kurasoleño Horacio Spròk a bai Benezuela i na Barkisimeto el a topa ku un eksperto di kahiòrgel di Milan. Horacio ta namorá di e instrumento Pero e italiano no kier a kompartí e sekreto di e kahiòrgel ku Horacio. Ku tempu, Horacio Sprock a siña e sekreto di kahiòrgel i na dies ocho noventa i ocho tabata asinaleu ku el a traha su promé kaha yamá Josefina. El a debutá kuné den e kayanan di Barquisimeto i a gana bon plaka. Den e tempu akí na Kòrsou, e Cilinder Orgel tabata hasi furor den sírkulo di hendenan ku plaka. Ora a importá e promé kahiòrgelnan na Aruba i Kòrsou, rònt di aña dies ocho ochenta, nan tabata ekipá ku Cilinder ku músika bailabel di Venezuela. Konsiderando ku e músika di salon antillano ya tabatin su propio karakter, e petishon pa silendernan ku músika propio a oumentá. Un trabou ku Horacio i su ruman Luis Sprok tabata desaroyá. Pero e kaha di òrgel ta konsistí di mas ku djis e silendro. Pasobra tin dos fase, no? Tin un trame di kaha, anto normalmente ora bo kaba ku e kaha, anto ora bo ta bai fase riba e silindro. Laga mi konsa ku e fase dje kaha. E kaha, mira, bo mester biga, sinku biga di mas o menos un dèm i un kuartu pa tres, un ocho. Anto bo mester dje klankbord, kual ku ta kurason dje kaha. Bo mester un templa tambe, esei nos ta manda busk'é na Colombia, es un tipo di heru bashá. Bo mester kuerda tambe, diferente tipo di kuerda. Tin binti kuater kuerda pa harmonia, dies pa akompañá i seis pa baho. E kashi di sonido ta hòl pa por generá sonido. Te parti ariba tambe tin un palu masha duru mes ku bo ta yama e klaviera. Esei ta kaminda bo ta pone e pènchinan pa bo pasa e kuèrdanan den djel anto pa bo draya pa bo stèm'e. Esei ta un palu masha duru pa motibu si e ta moli anto e no ta wanta e stèm, e ta kibra. Despues bo ta forma e kashi abou. Ora bo kabe for mi kasha, anto e ora normalmente bo ta bai traha e mondongo e ora apart. Un mondongo ta konsistí, e tin dos nòmber, nos a yama e lastriera tambe. Anto e tin e pata di martiunan, e tin e huñanan, e tin un prèka tambe ku ora bo lanta e martiu por e bai dal dal riba e kuerda pa e produsí e zonido, i e tin un spak tambe ku ta wòrdu e kabechi e martiu ta wòrdu mará na cielo. Esei ta e parti, bo por bisti e kurason dje kai òrgel. Pa motibu ku ta esei e silinda su klabonan ta bai drai pasa riba e martiunan ei, anto e ta bai da riba e kuerda ke ta saki e melodia bunito asina. So despues di esei bo ta bai traha e silindernan. E silinder ta konsistí di tres parti. Un silinder di palo ku un diameter di aproksimadamente binti i sinku sentimeter. Un corona di palo cu sesenta i cuater djente di palo i un bara di metal, e as cu tin ocho gleuf den dje. Esaki ta nifica cu riba cada cilinder por pone ocho pieza. Cilindernan ta consisti di ocho pida palo, na banda nos ta haja dos octagon. E pala ta mas o menos dos duim diki, anto bo ta lei nan riba otro, anto despues bo ta bai den un draaibank anto bo ta sna rondó segun ke kaha ta tuma el'i. Pero mayoria di e kaha na rua tur ta usa dies duim di rondó. Anto ora bo ta kaba k'esei, ya, bo tin bai kunsa ora ke pone menti piesa, no? Kual bo ta bai pega un papel, un katolina riba e selinder, anto bo e mesun mondon ku nos ta papia di JLA, su huñanan ei te mes ta marka e selinder. Anto pa hasi esei bo tin ku usa un par di kompas. Ame ta yama nan kompas. Esei ta pa indika bo e balor dje notanan. Segun bo ta pone piesa bo ta traha e man. Anto por ehèmpel si bo ta haya un akste bo sa ku bo tin pone nan. Si bo ta haya un punter bo tin ku pone nan haltu. Asina e ta bai. Despues ku tur e indikadornan ta riba e silender ta kuminsá ku e trabou intenso di klaba e klabonan riba e burakonan ku ta marká. Ta usa un asina yamá center punch pa hasi e trabou di klabamentu. Despues ta kontrolá e silender riba eventual eror den anotashon òf klabonan. Esun ku ta hasi e trabou aki tambe mester konosé e material bon. Na Aruba tin un kaha di òrgel ku shete kantika i un kaha di òrgel ku nuebe kantika. Tur otro kahiorgel tin ocho kantika. Por sierto, es un prome kaha ku mi mester traha, ku mi deskubrí kon traha kada dia tres y siete martirio. Ta yama El Pekeño Maldito. Mira, normalmente ta dor bo ta traha e kaha un tiki mas chikitu, anto normal, anto di mes e ora e no por bai tuma cuarenta martirio, bo tin ku hasi e treinta y siete. I dor ke ta ku su espasio ta chikitu tambe, e espasio dje hunyanan, Anto e no por tuma ocho piesa, anto djesei bo modi bo ta ponel e shete piesa. Papiando esun di nuebe, esei bo ta koye mondongo bo ta hamchele mas, anto e ta espacio pa un piesa mas, pero e deferencia tin ku e ora e tambe mester bira trinta i shete martin e hamcha. Pero prome ku yega asina leu ku por interpreta un kantika riba e instrumento mester kumpli ku un prosedura perfektamente bon definí. E promé paso ta pa skirbi e kantikanan i despues ta pasa pa marka e silender. Areglo di músika di kahiòrgel ta algo partikular. Por ehèmpel, e no tin e nota musikal se. Kahiòrgel no ta kompleto. Si nos ta papia kaba di kuarenta na tin ya esaki abo ta kuarenta nota. Entonces e ta difísil pa bo bayin ku e seden. Si bo wak bon, fa natural mes ta den e melodia. E tin, e tin, e ta traha, pero de e bay colegio de mes no tin fan natural. Huh? Y, y mi ta keren a traha especialmente pa ora bo ta harmonisa pieza, bo ta haya cierto akordnan ku ta bo tin ku traha ku nan pa un motibu ku e no ta kompletu. Normalmente bo ta traha un kantika, bo ta, ya, nos bisa den e orkesta grandi, bo ta aregla ful e kantika y e ta bira facil pasobra tur nota ey, pero riba caja orgel ta bira dificil pa motibu ku falta. Basta note cu y bo tin cu saca bo som cu con bo ta hinkea cu wortan tog den otro. E pesey mi ta bisa pa bo yega na pone pieza pa cay or bo misti tin un musico di basta nivel. Pasobra bo bo ta haya bo caminda cu bo ta haya bo cierto acord nan cu no tin. Anto e ora e cay or nan no tinele. Anto ora bo tin ku bai translate pa un si ke kaha ta tuma el. I por ta ora bo pas'é pa parchi mi lia tabata yo den problema ke baho e kompañamentu. Enta mester bo tin ku traha. Tin piesnan pa bisa frankamente ku sierto akortnan bo no por hinka nada. No tin. No tin. I tòg e ta saka melodia masha bunita mi. Ora e kaha ta kla pa toka, no ke men ku djis por yega drai e man kon ku ta. Cada cantica ta diferente bo no por bay draai en wals mey lihe cu un tumbo pasobra un tumbo ta un ritmo hopi mas lihe y wals un tiki mas slow y bo mester tin e dominio riba e caja cu bo mester un ronchi constant no keda pida pida pida. Si nos papia di tumba nos ta papia di dos por cuatro anto ayi nos ta papia di trinta y dos maat. I si nos papia di wals, nos ta papia di tres por kuater, i enan ta papia di kuarenta i ocho mat. E mes por ta mira un deferensia kaba, pasobra e ròl ta ta dies dai metá, i riba dje bo mester pone di trinta i dos mat, i e otro bo tin ku pone di kuarenta i ocho mat. Anto tin mes por ta mira e ora ku e wals ta ser un tiki, anto e ora bo tin ku tok'é un tiki mas slo, anto e tumba un poko mas leve. I esei ta basa mes pa pa foxtrot tambe, òf polka, ta depende kon ta wòrdu interpretá. Mazulka tambe ta tres por kuatru, pero Mazulka tambe ta trinta i dos marcha. Bo ta mira un diferensha masha grandi, no? Si bo tin un musiko bo ta konosé mesora. Pero e grasioso ta ku tin kaminda bo ta yena mas kla, bo antes man ta bira un tiki steif. Entonces p'esei ora bo ta toka, laga bisa promé rònt, bo por fai. Di dos bo sa unda tin, bo tin ku siña dominé. Adishonalmente e músika di Kahjorgl tin e asistensia rítmiko di e wiri. Antes tabata usa e triangle tambe hunto ku e wiri komo instrumento di kompañamentu. E ta un tradishon, no ta a bisa e ta un kustumber ku bo ta kon kaha sin wiri di smak. E wiri mester ta ei porta nan ta gusta e buya òf ami ta pensa ku porta e ta yuda e don i kaha wanta e kompas tambe. Son si nan dos kuminá huntu anto e hòmbernan ta bay faya riba e tokamentu. Pero ya, nos a haye asina i nos ta keda mantené asina.